Sinjuri, naslu għat-tieni round. It-tieni round dawk li jieklu healthy. Bħas-Sinjura Rosily minn Pembroke li ġiet toqgħod is-South. Aw hi, aw. Sorry. I came to the South because of my husband. Colossier? Yes, isma', ma hawn xi ħadd li jista' forsi jgħinni to get my baby here, no? Ija, għandna, għandna, sinjur, għandna l-Kornut hawnhekk. Come, Mister Kornut. Kemm toqgħodlina hawn ħa nimbuttaħħulek minn hemm wara, ġej. Coming. Sorry, Tom. Sorry. I'm coming. Ġerrilina għall-purtiera, please.

Mill-banda l-oħra, għandna persuna, skużani, mill-banda l-oħra, skużani, u mill-banda l-oħra għandna persuna li taqgħu tqum minn dak kollu li tiekol. L-unika eżerċizzju li tagħmel li wara xi party timxi sal-McDonald's.

That on the aeroplane? No, it's not an aeroplane, it's an aeroplane, because it's an aeroplane which goes plane. Le, ajru għax ikun fl-ajru, u plane għax meta jitlaq jitlaq minn fuq il-lajn. Itfa li waħda ċilla. Ejja, Roberta. Ma dak kont qiegħed fuq xogħol jiena sejjer, Ibiza. Ejwa kien Ibiza. Batuli għax jiena naħdem hawn Malta ma ta' drenaġġ. U hemmhekk m'għaġbha x'sistema għandhom ibiża'. Kulħadd ħara mejjet minn filgħodu sa filgħaxija. U mort bl-Air Malta, kien id-doppju tal-flajt, u ma ngħid inkun qed ngħin il-pajjiżi meta nsifer bl-Air Malta. U ġiddi, waħda, l-Air No Sex. No, no, no, no, it's not an Air No Sex, it's an Air Hostess, because it's a hostess which is in the air. Le, le, Air No Sex, għax ġiet waħda laqqas jekk tkun l-aħħar mara m'għandija. Żmaghuta waħda ta'. Dewes probabbli kien daħħalha Mintoff fi żmienu bħala Erno Sex. Eh? U dejjem bdew jaħsbu li ħa tmut u ma jtuhiex is-somma. Eh, mada żmaghuta żmaghuta, eh? U ġiet u ġabitli l-bazzun. Intfajt bilqiegħda, il-bazzun kien iktar frisk minn dil-mara, immaġina. Intfajt bilqiegħda u kif qed nikdimlu rosu l-bezzun, nara lil Rosalie Li kellha 'l dak il-ħaġu. Iddellgħuhom l-annimali fl-ajruplan? No, no, no, no, you have to have a passport. Eh, kellha 'l dan, ma nafx x'inhu. It's my baby! Eh, iktar minn baby, ferħ. Ferħ, oh yeah, I'm really happy with it, yes. Sew, eżatt, qiegħda ħin. U insomma, u tant hu ikrah illi qatagħli l-aptit għal dak kollu li hu tajjeb. U daqshekk, eh, biddilt ħajti. Daqshekk McDonald's. It's not Madonalds. It's McDonalds. You know why? Because there was this guy with this funny little head in the clown and the... Le, ta, jena kif impoġġi bil-qeda u nikol il-chips najt il-Madonalds kemmu tajje. Eh? U anka biddilt kollox, eh? Qabel kont nkun qiegħed xi parti tal-enheaven imqaċċat, eh? It-tatinġe? Ninżel, eh, u nsib xi erbgħa minnkom żibluni hemmhekk ukoll, eh, kulħadd qed jipprova jiġi f'tiegħu. U kont immur għad-drive-thrus, naffastu l-buttuna qatt ma nifhem kelma daqskemm inkun ħara. Ha! Welcome to McDonald's! Did you know we have your favorite breakfast and lunch served all day? Ġieli kont insir ħara u naqbdilha mal-ispeaker hekk. Insomma, imbagħad kont nidħol ġewwa mmur nordna, inpoġġi bilqiegħda u niekol il-burger u ż-żejt li jkun fih il-burger tibda tħossu jidħollok ġo s-sistema u jibda jġibek f'tiegħek mal-ewwel aah! So you're going to McDonalds again? Le! Qiegħed clean! Qed immur dak in-naħa tal-airport nagħti l-pitlur biex nixxennaq. It's not pitlur, it's petrol! Piet, għax inti ddaħħallu piet ġo l-lor. Eħ? Eħ? U jgħidli dak tal-pitlur, Għalledin! I'm ready, għidlek I'm ready. Le, le, le, il-pitlur I'm lady. I'm lady! Ah, all right. U dak qed jegħla l-lady u jegħla lix-xenna għal dawk in-nies illi għadhom jistgħu jiklu l-burgers għand il-Madonald's u l-McFlurry u s-Sunday. Għalfejn isemmuh Sunday jekk tiklu minn Monday sa Sunday, eh? Xi trid tagħmel issa? Ramat li bdew l-affarijiet tal-Kelti hawn. Oh, yes, I have a bar for you, għandi l-bar għalik. Ara l-bar. Here the healthy bar. L-aħħar darba qaltlek tiffjakka waqt party kula, tatni waħda minn daw is-cereal bar. Ħadtha, kont ħa nifga sa keyboard ġarret li ġo ħalej. Bdiet tikbrilli hekk ara, u kont ħa nifga biha, u anke li jisimha bar. Bar, mill-ftit mezz li naf, bar equals ħa nikerr, Hanniker times ten equals fażi ħara mejjet, eh! U meta tkun hekk żibel, ma tkunx tiddaw l-affarijiet tkun titmur tixxi maduma mangħand il-Maxims, waħda biz-zalzett u bil-bajd, l-oħra biz-zebbos u bil-mushrooms, tagħmilhom ma' xulxin sangwiġe, tpoġġi bil-qeda tikulhom. u biż-żejt li joħroġlok mill-ġenb ta' ħalqek biss, tkun tista' tagħti service lill-karozza kollha. Qisek landa tal-ħames litri tal-Castrol. You shouldn't eat this stuff, imma it's really unhealthy. Jew imissek anka lil dak ittih nagħqa. Ittih jien ti nagqa? Is-serp l-għandek hemm? No, no, no. Jew għadu bil-ġlieda lil Roża? No. He's on breastfeeding. Breastfeeding x'inhu? It's breast feeding, it's breasts. Breast. Zejza. Eh, mela lek jidher mixrub. Fas, jiena zejza qtajta wara xar. Għax ommi dew itni l-lakrima vitis ma' gazaza mbagħad qlibt fuq l-imbit minn hemm. But you shouldn't give alcohol to the babies. No alcohol to babies. Għax jagħmilhom ħażin. Ah, tiegħek fuq il-ħalib taż-żgħiżagħ imma xorta ħażin daqi. No, and, and another thing, another thing, Eh. you Eh. should never eat late. Qatt m'għandek tiekol when it's late. Gidba oħra di. Jekk mhux suppost tiekol bil-lejl, Mela għalfejn fil-fridge jagħmlulek bozza biex tara? Eħ? And tell them about the training. Yeah. He's going training, ta' cross training. Ejja, u eżat jismu, għax wara ġiġ minuti nkun nisli l-imsallab. Għaw, ma drugu. Xaħjar, you go there, minn flok toqti kol il-pastit, siri tiekol. Għalek immur jena training dal sleks xieġmielu. Dan nisa sor il-bġdaw tal-adidda su tan-najk, kullu xie sleksjat.

Look at him, mhux he's thinner? Thinner, kont noqgħod inxommu qabel immur il-parties. Fuzzy! Oss! There you go! Taf xa, taf x'ngħid jien? U hekk ngħidlu anke husband, ngħidlu jekk tqajmu titbennu! Hekk ngħidilha l-għarusa jien. Ħalli f'idi. Bħal raqdu jien is-serp. Jien ippruvajt bil-flawt. Flawt? What's a flawt? U ejja, kellek it-tfal u ma tafx x'inhu flawt? Mur, mur, mur, itlaq! Aħjar, I'm not gonna be long, ta. Għax għandi ritratt. As soon as my baby came out of me, they took a picture of him. O kemm hu ħelu. Il-ħanżira. It is home, hekk hija proprju. Ħa mur nagħmillu frame. Għażel frame sabiħ, ta? Yes. Ħalli almenu jgħidu il-frame sabiħ. Hawn hi, hawn, sabiħ. Oh, ejja, ejja. Nieqaf! X'tagħmel? Hi, tal-kitarra! Tal-kitarra! Hello. Ejja, nkantawlu Nesri Lajn. Fażi. Nursery rhyme. Nursery rhyme. Hekk jgħidulha. Ejja. X'ħankantawlu? U jien naf jiena żomm bin-nation biss. Ħa ngħidlek. Ma dik naqra qawwija. Imma jiena ġieli mmur after hours għand ħabib tiegħi u biex nkunu ġejjin naqaf tagħna, jitfa' dik ta' Konkirenji Tkun imma garustik. Acoustic. Eh, hekk, bil-mod, Isa, ma ġġibekx ħara, ejja. Ejja, flimkien. Bil-mod, ja.